Ауайын ма кӕнӕм нӕ цӕстытыл хӕххон ирон хъӕу зымӕгон уазалты. Комӕй-коммӕ-иу фӕндӕгтӕ миты бын куы фесты. Ихы бынӕй-иу дон сисынмӕ сылгоймӕгтӕ арф миты куы лӕгӕрстой бӕрзондӕй ныллӕгмӕ ӕмӕ-иу фӕстӕмӕ куы цыдысты сӕ уӕззау къуыстилтимӕ. Нӕлгоймӕгты дӕр цыфӕнды хъызтбонты дӕр куы кодтой сӕ фосы ӕмӕ хӕдзары куыстытӕ, куы цыдысты цуаны, кӕнӕ ластой сугтӕ. кӕуылты уыдысты, уыдонӕн сӕ тых ӕмӕ сӕ хъару. Уӕдӕ куы акӕсӕм хӕхбӕсты сӕ къухӕй амад мӕсгуытӕ ӕмӕ галуантӕм, уӕддӕр та куыд нӕ бадис кӕнӕм, цавӕр диссаджы хъару уыди нӕ фыдӕлтӕм, уыйбӕрц уӕззау куыст бакӕнын куыд фӕрӕзтой. Цымӕ цӕй фӕрцы сын ӕнтыст сӕ ӕххуысӕй? Ууыл хъуыды кӕнгӕйӕ нӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнӕм сӕ царды уаг. Уыдон алцӕмӕн дӕр зыдтой бӕрц ӕмӕ афон. Хъаруджын ӕмӕ тыхджындӕр уымӕн уыдысты, хӕрзконд ӕмӕ рӕсугъддӕр, ӕмӕ зыдтой, кӕцы хӕринӕгтӕ сты ӕнцонтаендӕр, хъомысджындӕр, пайдадӕр. Зыдтой, кӕд цы хӕргӕ у, куыд цӕттӕ кӕнгӕ у, кӕд ӕмӕ сӕимӕ хуыздӕр фидауы, уыдӕттӕ. Афонмӕ Барсынскӕйӕ ирон адӕм пайда кодтой дзаджджын ӕмӕ хъомысджын хӕринаг фиуджынӕй.
Ныртӕккӕ та уын бацамондзынӕн фиуджын куыд кӕнгӕ у, уый. Уый тыххӕй нӕ бахъӕудзӕни хъацӕнтӕй цы ссад, дрож мӕнӕ сойаг хъӕдындз сӕгът ӕмӕ фиу ӕмӕ иу гыццыл нуры мӕнӕ ныртӕккӕ дрожкӕй хонынц раздӕр та пайда кодтой бӕгӕныйы сӕрвытӕй ӕмӕ чи зоны, уый хуыздӕр уыди, хӕрзаддӕр уыдаид, ноджы ма пайдадӕр уыдаид. Фӕлӕ абон уыл уыдон не рбахӕццӕ сты мӕ хуымӕтӕг цард цы дӕтта, уыдонӕй пайда кӕнӕм. Гъер мӕнӕ сарӕзтон тӕнӕг ӕнтуан кӕй хонынц, уый. Тӕнӕг ӕнтуан та уый тыххӕй хонынц, ӕмӕ йыл ссад нӕмайы. Ссадыл нӕмайы, фӕлӕ йыл мӕнӕ Сӕрфыбӕсты цы кӕнӕм, уый йыл ныккодтон, цӕхыл акодтон иу гыццыл, ӕмӕ иу гыццыл сӕкӕрдӕр афтыдтон ӕмӕ бауагътон дӕс фынддӕс минуты. Мӕйой хины тӕнӕгын туан. Ернын мӕнӕ фынг кӕнын байдыдта, мӕ фынг кӕнын куы байдайы, уӕд уый дзурӕгмӕ уже цӕттӕ у. Еры лыфтауын хъӕуы ссад. Ссад ныккӕнын фӕхъӕуы иууылдӕр иумӕ, цӕмӕй йӕ тагъд ызмӕстдӕр бакӕнӕм, уый тыххӕй. Бирӕ хуыз сӕ фӕхъӕуы скӕнын тӕнӕг ӕмӕ фӕлмӕн, мах та йӕ ӕртӕккӕ скӕнын хъӕуы гыццыл хъӕддыхдӕр хуызы. Афтӕмӕй нӕ хуыссӕ дӕр цӕттӕ у? Нӕ фиуджынӕн йӕ хуыссӕ цӕттӕ у йӕ куыст кӕны, ӕмӕ мах тагъд-тагъд ацаразӕм ын йӕ гӕх. Уый тыххӕй нӕ бахъӕудзӕнис мӕнӕ ахӕм дзӕбӕх хъӕдындз. ӕмӕ хъӕдындз кардӕй лыстӕг хъуамӕ акӕрдӕм. Нӕ хъӕдындз акарстам. Хер мӕнӕ нӕ сыгъд узӕцӕлгонд у. Афтӕ дӕр фехъуыстон, афтӕ дӕр фидауы ӕмӕ, дам, цӕхджын сыгъдӕй дӕр тынг адджын вӕййы, зӕгъгӕ. Фӕлӕ мах абон сараздзыстӕм инджын сыгъдӕй.

Нӕ гӕххы ёсы хъацӕнты хъуамӕ дзӕбӕх сызмӕнтӕм. Сызмӕнтӕм, фӕлӕ ма йыл хъуамӕ бафтауӕм цӕхх. Гермӕ йыл ӕфтауӕм иу гыццыл, гыццыл мӕнӕ нуры. Замманай рӕсугъд гӕхцы рауадис. Уӕдӕ тӕф дӕр тынг рӕсугъд кӕны, адджын тӕф. Нӕ фыдӕлтӕ нӕ зыдтой, цы хӕрын хъӕуы, уый. Нӕ гӕхцӕттӕ у. Нӕ хуыссы дӕр цӕттӕ, ерӕй ацӕттӕ кӕнӕм дарддӕр кӕронмӕ.
Афӕдзы мидӕг цы бирӕ бӕрӕгбӕттӕ уыд, уыдонмӕ алы ирон хӕдзары дӕр-иу акодтой фондз ӕхсӕз кусарты. Нывондаджы кусартӕн-иу йӕ фиутӕ ӕнӕмӕнг батыхтой ӕмӕ-иу ӕй салхтой. Пайда дзы кодтой алы хӕринӕгтӕ кӕнгӕйӕ, кодтой дзы сӕрмагондӕй фиуджынтӕ дӕр. Фылдӕр-иу сӕ хордтой зымӕджы уазӕлтты, къаты бонты. Уымӕн ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ ӕнахуыргонд уӕвгӕйӕ тынг хорз зыдтой, сойаг, зымӕгон уазӕлтты организмом артаджы хуызӕн кӕй у, уый. Афон ӕмӕ бӕрц зонгӕйӕ фиуджынты хӕрд тынг пайда у карджын адӕм ӕмӕ сывӕллӕттӕн, лӕмӕгъ адӕм. Уымӕй се онгты фылдӕр тых ӕмӕ хъару бацӕуы. фиутӕ сты ӕнцонтайӕн ӕмӕ сӕ гыццыл хӕрд дӕр у бирӕ фаг. Пайда у фиуджын стджытӕ ӕмӕ фӕтасӕнтӕ лӕмӕгъ кӕмӕн сты, уыдонӕн. Абон ахуыргӕндтӕ куыд сбӕрӕг кодтой, афтӕмӕй нӕ фыдӕлты хъуыды тынг раст уыдис. Сойджын хӕринаг адӕймаджы хъахъхъӕны суазал уӕвынӕй.
Фиуджын фӕцӕттӕ кӕны ӕмӕ йӕ райсыны рӕстӕг ӕрцыдис. Ай, мӕнӕ ма диссӕгтӕм бакӕсут, диссӕгтӕм. Фиу куыд хъазы, куыд афтӕ бӕркадджын цард куыд кӕнӕм не ппӕт дӕр ацы фиу куыд хъазы, дунейы фарн ахӕм арф фӕракӕнӕд. Мадам, нӕ фыдӕлтӕ нӕ зыдтой сӕ хӕргӕ, уый бакӕсут мӕ. Мӕйтӕмӕ дзы хуртӕ кӕсынц.
Фиуджын ыскӕнынӕн бахъӕудзӕн ӕнхъизӕнджын хыссӕ, инджын сыгъд, фиу, хъӕдындз, нуры ӕмӕ цӕхх. дзуаппӕтӕ скӕнынӕн уӕ бахъӕудзӕн ссад фондз зайчы кӕнӕ ӕрмӕст фондз зайчы буры фӕндзай граммы спирт иу уидыг сарв сӕх сӕкӕры ссад ӕмӕ зети
еудонӕй саразын хъӕуы дзӕбӕх хъӕбӕр хыссӕ мӕй мын афтӕ гыццыл тымбылтӕ скӕнын хъӕуы мӕ йӕ ӕрвӕр афтӕ йӕхи куыд ӕрымбара хыссӕ афтӕ стӕй уӕд куыд тӕнӕгдӕр скӕнай, афтӕ хуыздӕр. Ӕмӕ хиртӕккӕ мах райдайдзыстӕм ацы хыссӕ тӕнӕг кӕнын. Куы йӕ стӕнӕг кӕнай, дзӕбӕх, уӕд дзы алы хуызы дӕ сӕрмӕ цы хуызы ныв цӕуы, ахӕмтӕ скӕнӕн ис. Цалынмӕ ацы хыссӕ тӕнӕг кӕнӕм, тӕбӕг кӕнӕм, уӕдмӕ аджы сывӕрдтам зети ӕма нӕ зети хъуамӕ тынг равза, тынг стӕвд уа. Ныртӕккӕ ӕфсинтӕ сӕхицӕн зын нал кӕнынц. Ӕндӕр мӕнӕ зиан дӕр вӕййы, циндзинад дӕр вӕййы ӕмӕ-иу сӕ зианмӕ дӕр хастой. Табӕ, табӕг иу скодтой, ныртӕккӕ табӕг ничиуал хӕссы. Фӕлӕ табӕг иу скодтой, табӕгы дзаг, хӕхӕмтӕ, ӕгъдауы мидӕг адон тынг буц уыдысты. Хер заманы ахӕм рӕсугъд исты адӕймагӕн йӕ зӕрдыл цы рлӕууай, ахӕм исты ӕдтӕ скӕнӕн ис, сурӕттӕ ӕдтӕ, ӕмӕ сӕ кӕрӕдзиимӕ баныхас, афтӕ. Мӕ куы афыцауӕд рӕсугъд уыдзӕни, ныртӕккӕ афтӕ рӕсугъд нӕу, фӕлӕ. Ирон адӕм-иу цы адджинӕгтӕй барӕвдыдтой сывӕллӕтты, кӕй у скодтой бӕрӕгбӕтты дӕр ӕмӕ къаты бонты дӕр, ахуыйӕнӕн уыцы хӕринӕгтӕм хауынц дзуакатӕ. Уырыссагау сӕ хонынц хворост. Бирӕ адӕмтӕ сӕ зонынц, аразын ӕмӕ сӕ фӕкӕнынц алыгъуызӕттӕ, чи урсагимӕ, чи сойагимӕ. Карз нозт ссадмӕ кӕй бафтауынц, уый ӕххуыс у уымӕн, цӕмӕй хӕсса фыцгӕ-фыцын ӕгӕр бирӕ соймастира. Уый руаджы дзуакъатӕ рауайынц ӕнцонхӕрӕн, ӕнцон тайӕн Ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕ адджинӕгтӕй пайдадӕр, уымӕн ӕмӕ сӕ ӕппындӕр нӕй хъыгдарӕг буаргъӕдтӕ ӕмӕ алыхуызон нырыккон химикон добавкӕтӕ. Цӕттӕ, тӕнӕггонд хыссӕйӕ арызт алыхуызон нывтӕ ӕмӕ фӕлгонцтӕ фыцгӕ сойы ауадзын хъӕуы хъавгӕ. ӕмӕ уӕд уӕ къухты бын равзӕрдзысты алыхуызон рӕсугъд цымыдисаг сурӕттӕ, чи сӕ куыд сарӕхса, саразын, афтӕ. Дзуаппӕтӕ тынг тагъд кӕй фӕцынц, уымӕ гӕсгӕ сӕ кӕнын хъӕуы дыууӕйӕ. Иу сӕ хъуамӕ аразгӕ кӕна, иннӕ та фысгӕ.

Херсӕ иумӕ ӕрывӕрӕм ӕмӕ сӕ уӕлейы сыл ӕркӕнын хъӕуы сӕкӕрыссад. Сӕкӕрыссадӕн нӕм ис мӕнӕ ахӕм луарӕн. Ӕмӕ ӕркӕндзыстӕм. О, сты сӕттӕ. Табуафси.
Натхор кӕрдзын скӕнынӕн бахъӕудзӕн натхоры ссад, фысгӕ дон ӕмӕ сах.
Аци бонин мин бавдесдзӕнӕн, раги нантихуари кирдин куд кӕнианӕ, е уой, нӕ мадтӕлтӕ нӕ куд исахур кодтонцӕ нантихуари кирдин кӕнунбӕл, е уой. Нантихуари кирдин кодтан и райгӕ донбӕл. Дон ку рафичидӕ, еуӕд нантихуари кирдин уже кӕнун байдайанӕ, минкъийибӕл цанхӕ ракӕнианӕ, еуӕд темӕ ин. Антихуари кӕрдзын куы кӕнӕ, уӕд дзоргӕ дӕр неке кӕнеда. Антихуари кӕрдзин фунхтӕй амантӕни. Амантӕни дан куне фицан антихуари кӕрдзин, уӕд дан фунх дӕр нӕ кӕнуй, зӕгъгӕ. Уотӕ зӕгъонцӕ нӕма адтӕлтӕ. Май намунӕй дӕр неке фсадеда антихуари кӕрдзини. Нӕ раздӕры равдыстты дӕр дзырдтам нӕ турысады пайдадзинады тыххӕй ӕмӕ та сӕ нӕ зӕрдыл ӕрлӕуын кӕнӕм. Уый сыгъдӕг кӕны буар алы зианхӕссӕг буаргъӕдтӕй, слактӕй. Ӕххуыс у зӕрдӕйы низтӕ, сӕкӕрниз, аллергия, ахсӕн низтӕ дзӕбӕх кӕнынӕн. Хъахъхъӕны холестеринӕй, пайда у централон нервотой системӕйы низтӕ кӕмӕ ис, уыдонӕн.

уӕлкъӕй дзыкка скӕнынӕн бахъӕудзӕн надхоры ссад сыхт ӕхсыр цӕх ӕмӕ зети
абон ын равдисдзынӕн нӕ фыдӕлтӕ цы фылдӕр хӕринӕгтӕ уарзтой уыдонӕй иу уӕлкъӕйыл дзыкка ацы хӕринагӕн нын бахъӕудзӕн нартхоры ссад сыхт ӕмӕ ӕхсыр сыхт ныхафтам нӕ схафӕнӕй хорз сӕ сымхӕцӕг кӕнӕм цӕмӕй дзы къуыбар ма баззайа уый тыххӕй Зӕхх куы уа, уӕд-иу дзы гыццыл сахар кӕнут. Ныр дзы скӕндзыстӕм гыццыл лауысты. Цалынмӕ нӕ лауызтӕ кӕнӕм, уӕдмӕ уал тебӕкӕйыл сӕвӕрӕм ӕмӕ хъарм кӕна. Автовалцы гыцыла рӕсугъд кӕнӕм. Нӕ тебӕ ӕстӕвди мӕ иу гыцыл сойа кӕнӕм. Ныр нӕ лауштӕ райдайӕм кӕнын. Так, ныр сӕйнӕрзӕм ӕрфӕлдахӕм. Цалдӕр минуты рацыди, мӕнӕ лауызтӕ уже цӕттӕ сты. Ныр сӕ тӕбӕгъмӕ сисым. На лауштӕ цӕттӕ сты? Хӕларон уод.
Фыдджын цъӕхбылтӕй скӕнынӕн уӕ бахъӕудзӕн донгонд хыссӕ, фондзсӕдӕ граммы цъӕхбылтӕ, дыууӕ ӕртӕхъӕдындзы, ӕртӕ нурыйы, сырх сывзы кӕнӕ бырс ӕмӕ сах.
раздӕр ныххойын хъӕуы къӕхтылтӕ лыстӕгӕй афтӕ ныххостам хъӕуы ма йыл нуры сывзы хъӕдын ӕмӕ афтӕмӕй хӕрзаддӕр уыдзӕни Мӕ фыдджын. Куыд фылдӕр хъӕд ын зуа, фыдджыныл афтӕ хуыздӕр, донджындӕр у. Йӕ де хуылфы баззайы.
Фыдджынтӕ кӕнынӕн хъуыди сӕрмагонд дӕсныйад. Цъайрагӕн сын ӕппӕты хуыздӕр фидыдта надхоры, хъӕбӕрхоры, сырхмӕ науы ссӕдтӕй конд хыссӕ. Фыдджынтӕ фынгтӕм хастой фылдӕр чызгырвӕзты чызгхасты заман. стӕй номы куывдты ӕмӕ сӕ ӕвӕрдтой ӕртӕ лӕджы фӕрсаг хайӕн. Фыдджын скӕнӕн ис куыд фӕлмӕн дзидзайӕ, кӕнӕ хуылфы дзаумӕттӕй, афтӕ карчы цъӕхбылтӕй дӕр. Ахӕм фыдджын рауайы тынг хӕрзад ӕмӕ донджын. Адӕймаджы организмӕн мады хсыры фӕстӕ тӕккӕ хӕстӕгдӕр сты се скондмӕ гӕсгӕ дзидза, ӕйчытӕ ӕмӕ хсыр. Уӕлдайдӕр та, дзидзайы цы белок ис, уый. Уый на организмы аразӕн ӕрмӕг у. Карчы дзидзайӕ ис не стджыты чи хъӕуы, уыцы калий, магниймӕ железо. Бирӕ дзы ис витамин В6, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ уый зӕрдӕйы куыстӕн у тынг ххуыс. Каркӕн йӕ цъӕхбылтӕ та уӕлдай пайда сты, йӕ ӕхсӕн лымӕх кӕмӕн у, дисбактериоз кӕмӕ ис, уыдонӕн. Тынг пайда сты сывӕллӕттӕн. Ис дзы бирӕ витаминтӕ ӕмӕ тынг ахсджиаг аминокислота L-карнеин. Адӕймаджы хъарутӕ фылдӕр чи кӕны, тыхджындӕрӕй чи кӕны, ахӕм. Уымӕй уӕлдай цъӕхпултӕ адӕймагӕн йӕ буар уӕлдай сойтӕ тайын кӕнынӕн сты ахъаз.

Фыдджинаджы хӕссӕйӕ скӕнӕн ис балджындӕр. Уый тыххӕй хъӕуы балты хӕрзӕхсад акӕнын, сӕппытӕй сӕ фӕхицӕн кӕнын, сӕ кӕр сӕм бафтауын, чи сӕ суарзы, афтӕ. Уый фӕстӕ тебӕйы цӕттӕ хӕссӕйӕ балджыны гахыр кӕнын. Дыккаг цъарӕй йӕ бамбӕрзын ӕмӕ сфыцын. Ацы хӕринаг дӕр у бауырнӕд уӕ тынг зӕрдӕмӕдзӕугӕ ӕмӕ хӕрзад.